Salowmaleýkim professor Doctor Ýusup Azman aga gürüňdeşligimizi kabul edip razy bolup gelendigiňiz üçin köp minnetdarlygymy bildirýän gürüňdeşligi soraglarym bilen başlaýan ilki bilen Özüňizi tanadyp başlasaňyz, özüňiz barada maglumat berseňiz. Meniň adym Ýusup Azmund, Türkmenistanda meni Ýusup, Ýusup aga diýip bilýärler. Mydam her ýerde adym Ýusup aga diýip, familiýa, familiýam Azmun, emma Azmun hiç kim aýtmaýar, Ýusup aga diýip bilýär. Men togsanynjy ýylda birinji gezek nädip Sowet Soýuzy ýykylmaka Türkmenistana bardym. Şu taýdan döwlet çagyrdy meni. Magtymguly şynas diýip çagyrdylar. Bir ýyl soňra-da, togsan birinji ýylda maňa Magtymguly baýragy berdiler. Döwlet baýragy. Häzir näme, Türkmenistan garaşsyz bolmanka. Ondan şonda näme dünýä türkmenleri birleşigi guruldy. Şony guranlardan biri men. Şonda meni wise-prezident, birinji wise-prezident diýip saýladylar. Soňra bir iki ýyl, üç ýyl dowam etdi. Ondan soňra meni aýyrdylar o ýerden. Ondan soňra men şonda Türkmenistanda kän gidip geldim. Şo taýdan hawa men öz işim, esas işim dilçi, dil bilen baglanyşykly. Ylaýta-da türki diller. Gadymdan günümize çenli neme ýaňky Orhon ýadygärliklerinden başlap, Ondan Çagataý, Gypjak, ondan Anadoly, Osmanly dillerini, şolar meniň spesialistligim içine girýär. Oň daşynda beýleki dillerden Azerbaýjan, Özbek, ondan Krym tatar, tatar şolar bilen-de gyzyklanýan. Ondan işim köplenç ýazan makalalar, kitaplar köplenç türkmen dili barada, türkmen dili, türkmen edebiýaty barada. Magtymguly barada kitap ýazdym. Magtymgulyň goşgularyny men birinji gezek iňlis diline terjime etdim. Kitap. görnüşinde. Soňra Hoja Ahmet Ýesewiň goşgularyny-da birinji iňlis diline terjime eden ýene men. Menden öň ýok, menden soňra terjime etdiler gazaklar, ýöne olar orsça terjimesinden terjime etdiler, original dilini bilenaklar. Men original dilinden terjime etdim Ýesewi hem türkçesi, hem türkçe terjimesi, hem iňlisçe terjimesi, hem-de original çagataý dilinde ýazylan görnüşi bilen. Ondan soň wagtlarda köplenç türkmen diliniň käbir häsiýetleri, käbir hususyýetleri hakda kän makalalar ýazdym. Täzelikler getirdim. Hatda ondan Türkmenistanda gidip gelýärdim, şonda görsem Türkmenistanda bir mail bar. Haýsy bir söz türkmençä meňzese, şol türkmenden gelipdir diýip aýdýarlar. Mysal üçin. Biziň öz ýurdumyzdan. Hawa, hawa. Mysal üçin, kä, Kanada, işte, Känadadan gelýär diýýär. Hawa. Ondan soň karbrator, Garabatyrdan gelýär diýýär. Garabatyr. Hawa, biri, bir gün biri diýdi, Sinus diýdi, şony bir türkmenlerden alypdyrlar diýdi. Ol sin etmekden gelýär diýdi. Ondan soň men-de diýdim, Kosinus näme bolýar diýdim. O-da diýdi, Oda kese sinus da diýýär howa şony ýaly howa. Otam bi meň ünsümi çekdi men dilçi muny ýaly otam bi ýaňky neme bilmäni türkmençä meňzeýär diýip käbir sözleri sözleriň gelip çykyşyny aýdan adamlar Olara neme diýerler bu işe halk etimologiýasy ýagny folk etimology etymology iňlisçede halky etimologiýa şu halkyň döredýän sözi hemme dillerde bolýa mysal türklerdede bar amazon türklerden alypdyrlar amma uzun diýipdir biri şondan amazon bolupdyr diýip ozon Men şolary düşündirjek bolup aňam bir makalalar ýazyp başladym türkmen dilinde. O-da ýaman gyzyklandyr, Türkmen dili gazetinde, hepdelik gazetde çykýardy, ýyl ýylyna çykdy. Oňam geň gördiler, oňam etimologiýa hakynda biraz düşünip başladylar. Men diýdim, etimologiýa aňsat iş däldir, ol özbaşyna bir ylymdyr. Ony bilmek üçin bir sözüň nireden gelip çykyşyny aýtmak hakynda bir zat aýtmak, öň o sözüň Öz dilindäki etimologik sözlükleri, etimologiýa sözlükleri okamaly, o taýdan düşünmeli. Ondan soňra karar bermeli diýdim. Elbetde, ýagny başga dillerde türkmen dilinden alnan sözler bar, olar näme, ýalňyş däl, ýöne ony bilip etmeli diýdim. Öz diliňi-de gowy bilmeli, olaryň dilini-de gowy bilmeli. O diňe o-da däl, fonetika, morfologiýa, sintaktika, şulary. hakda biraz pikir bolmaly, çünki haýsy ses haýsy ses bilen garyşýar. Käwagt etimologiýada hiç meňzemedik bir söz bir görýäň şu taýdan geldi diýip aýdýar. Mysal mysal bereýin. Kopuz sözüni eşidensiňiz, kopuz sözüni. Gopuz. Hawa, gopuz.
Hawa, saz guraly. Hawa. Indi türklerde jura diýip bir saz bar. Kiçijek neme ýaňky saz da neme kiçijek ýöne kiçi oňa çöwür diýerler, jura diýerler. Ho, şo jura sözi. Mysal üçin hiç wagt ýadyňyza düşmez şu jura sözi gopuzdan gelýär. Görýäňmi? Hiç meňzemeýär. Ýöne neme etimologiýada meňzeşlikden köp meňzemezlik möhüm. Meselem, men zat sözüni ünsüm çekdi. Türkler abi diýýär. Meselem, biz bizde aga we beg sözi bar. Meselem, aga, begi a, abi diýip ulanypdyrlar. Şol biziň öz dilimizden gelme söz. Gysga diýen ony ýaly gysgalmalar hemme dilde bar, türkmenlerde-de bar. Mysal üçin, beýle etdi diýjek bolanda beýtdi diýip goýberýär. Şeýle etdi diýjek, şeýtdi diýýär. Hawa, ýol ony ýaly gysgalmalar bar. Türkmen dilinde gyzykly gysgalmalar bar, şony ýaly gysgalmalar bar. Mysal üçin, eee, ýaňky bir, iki söz bar. Biri eýmenç, biri-de el-hepis. El-hepis.
El-hepis arapça, el-habis, erbet, erbet ýagdaý diýmek bir neme, el-hepis, hawa. El-hepis bilen Eýmenç garyşýar, elhenç bolýar. Elhenç, hawa, hawa, elhenç.
Ýa-da mysal şumat geldi diýýär. Şumat, şu mahal bilen şu wagt birleşýär, şumat bolýar. Hä. Ondan soňra, hawa. Şol ýaly kän nemeler bar. Hawa, onuň gyzykly zatlar, mysal üçin, gadymky tekstlerde-de bolýar şonuň ýaly, diňe nemede däl, mysal üçin, Orhon ýadygärliklerinde. Bu ötke, diýmek, şu wagtda diýmek. Bu ötke. Gysgalýar, bötke bolýar. Bötke diýip gysgalýar. Ondan soňra men şolar bilen neme etdim, şol bir, bir ispisegini çykardym, şonuň bir sanawyny çykardym, bir näçe söz bar, şolary neme etdim, barladym. Ondan soňra ýurt sözi bar, ýurt. Ýurt sözüniň aslyny Türkmençäň gepleşiginde tapdym. Şu günki gepleşikde owa ýurt ýurduň asly ýüwürt. Ýüwürt. Ýüwürt hawa. Ýüwürtden gelýär ýurt. Owa ony hiç kim ynanmajak boldy. Soňra makala bilen ýazdym şony subut etdim indi çap boldy. Hä ýüwürt bolanda nähili bolýar ýurduň asly. Şindi ýüwürmek ýüwürmek sözi bar. Ýüwürmek ýöremek. Ýüwürmek ýöremek. Ýüwürt ýörelen ýer diýmek. Ondan mysal üçin näme aýdylýar ýurt diýip? Esas manysy öý baram gara öý. Göçüp gidenlerine şo tes-tegelek bir ýer galýar. Şoňa ýurt diýilýär. Hä, ýurt. O taýdaky te goşulmasy ýeri bildirýär. Mysal geçmekden geçit, geçilen ýer diýmek. Ýüwürmekden, ýüwürtde ýüwürilen ýer diýmek. Turup gidilen ýer. O hem ýüwürt, ýügürt, soňra ýüwürt bolýar. Ondan soňra ýurt bolýar. Ýagny bir ses düşende uzyn bolýar. Ýurt bolýar. Mesgen, ýer manysynda. Ýer manysynda. Onuň üçin ony giňişleýin köp nemeler bilen, mysallar bilen. Mysal üçin, türkler bu wagt ýuwutmak diýerler. Biz ýuwutmak diýýäs. Biziňki dogry. Ýuwutmak ýuwutmakdan gelýär. Ýuwmakdan ýuwutmak. Ýuwmak diýmek, togalamak diýmek. Hä. Burada ýuwdum diýýär, togaladym diýýär. Ýuwutmak, ýagny agzyňdan aşak togalak goýbermek. Şony ýuwutmak. Hä. Şondan.
Ýuwutmak-da gysgalyp ýuwutmak bolupdyr. Şony ýaly. Şuny zatlar indi şo men indi şony nime etdim, şuny zatlary ýazdym. Düşündirdim neme türkmenlere. Ondan sonra şolar ýygnap kitap etdim. Dogry. Sizni, siziň eserleriňizi, makalalaryňyzy nirden tapyp bileris?
Makalalar köplenç türk dilinde ýazylan. Türkmen dilinde-de Türkmen dili žurnalynda ýazyldy. Köpdür, on bäş-ýigrimi makala bar. Ondan soň indi şolary hemmesini bir kitapda ýygnadym. Şol makalalar ýöne şol durşuna däl, olar giňişleýin neme etdim, düşündiriş bilen, ýöne kitap şekline saldym. Şolar mysal üçin nemede türkmen dili başga dillerden köp söz alypdyr diýip neme edýärler. Ýöne dogry, köp söz aldy araplardan, parslardan da söz aldy. Ýöne türkmen başga dillere beren sözleri de kän.

Boza hor diýerler türkmenler. Arak hory boza hor diýerler gadymky söz. Boza ze re öwrülip bilýär. Hany semiz bilen semirmek. Şonuň ýaly. Rotatizm diýerler oňa nimede, ilçilikde. Mysal üçin şo boza indi subut edilen neme. Çünki purga şeklinde nemelerde bar. Çuwaşlarda bar. Ondan soňra men gazaklaň birinde bir Ata sözi aýtdy. Şonda soň bölümi ýadyma sygasy bira diýýär. Bira şo neme ýaňky arpa suwy manysynda bir sözdi. Şo bira diýip şo tala şolarda bardy. Ýöne sony ony aýdan ýaşuly öldi. Soňra sorap bilmedim. Şony aýtjak bolýanym bira sözi bir sözi nemeden gelýär. Kä şon ýaly sözler bar başga dillerden gelen görseň Mysal üçin, indi men näme soňrakda gürrüň berjek şuny. Çek bar ahyryn, bank çeki. Bank çeki. Bank çeki türki söz, türkmen sözi diýseň boljak. Çek. Dokument diýmek. Dokument, çek. Çek, dokument. Mysal üçin, çek atmak bar türkmenlerde. Türkmen diliniň sözlüginde ýok bu. Ýöne türkmen diliniň gepleşiklerinde bar. Elbetde türki, türk, Türkiýäniň ulanýan sözleri hem elbetde bizden gelme sözler. Türkiýe diýip bir türk diýip bir millet ýok. Hä, türk. Türk, o türk milleti başgalaryň aýdan zatlary. Aýdyp goýa türk kowumlary bar. Ha. Türk kowumlaryny umumy aý o türk diýär. Mysal uýgur bolup bilýär, gyrgyz bolup bilýär, ondan gazak bolup bilýär, ondan Özbek bolup bilýär, tatar bolup bilýär, bular hemmesi türk. Ýöne her gaýsynyň öz atlary bar. Hawa, şon ýaly. Ýöne Türkiýede hemmesine türk diýerler, çünki türk türk sözi Atatürkden bäri bar. Osmanlylar biz türk däl diýip aýdýardy. Hä. Osmanlylar özleri türkmen. Osmanlylar türkmen diýip ýüzlenýärler özlerine, bilýärler. Özlerine ýok, türk türk özlerine osmanly diýerler. Ýöne asly türkmen olaň. Türkmenleň Kaýy boýy. Kaýy boýy häzir bolany şeliň gökleňleň arasynda bar. Hawa. Gökleňleň nimede. Eýranda ýaşaýarlar dagyň içinde. Gökleňlerden gelen, göçüp gelen we Anadola ýerleşen türkmenler. Mysal üçin nemäni tapdym men. Ony-da şu wagt kitapda ýazdym. Ýaňky Nemeler gadymky göktürkler özlerine törük diýýär. Törük diýýär, törük diýýär, törük diýýär, türük diýýär. Hawa. Türk diýmeýär, türük diýýär ýa-da törük diýýär. Ondan soňra türkmenleriň arasynda törük diýip bir taýpa bar. Taýpaň ady. Taýpa. Indi osmanlylaryň ady gaýyda saklanypdyr. Göktürkleriňki-de törükde saklanypdyr. Meniň pikrim şo. Hawa. Gök Göktürk Göktürkmenler nirelerde ýaşan? Olar Mongoliýada ýaşapdyrlar. Mongol. Olar güýçli bir döwlet gurupdyrlar. Giň tä şu Mongoliýadan Kaspi deňizine çenli bolan ýerleri ýurtlary şolar alypdyrlar. Soňa güýçli bir döwlet. Ozam mydam uýgurlar bilen gyrgyzlar bilen uruşýar. Oguzlar bilen uruşýar. Mydamda ýeňýärler. Ozam ahyrda şol hytaýlylar bilen bir bolup uýgurlar ýe neme edýärler ýeňýärler. Ozam gaçyp bula gidýärler şu wagtky Gazagystana barýar. Onuň niräk gidenini aýdanakla. Ýöne men şonuň giden ýerini tapdym. Şo giden ýerlerinde türkmenler ýaşaýar. Bular özüne türkmen diýen bolmaklary mümkin. Şonuň ýaly mümkinçilikler bar. Şonuň ýaly nemeler bar. Indi meň edýän işim şular. Dogry. Ýene bir soragym bar. Indi mongollar bilen türkmenleň bir baglanyşygy barmy? Ýok. Olar ýöne kowum bir-birine ýakyn, ýöne türki halk däl olar. Hä, düşündim. Onuň dilleri, dilleri başga. Ýöne dilleri türki diller bilen meňzeş. Hemmesi şo goşulma bilen hereket edýär. Ýöne asyl
türkmen milletiniň gelen ýeri şol ýerlerden gelmemika?
Şo taýlardan gelipdir hawa. Ýöne hawa şol Mongoliýa, Altaý, Altaý daglaryndan gelipdir diýilýär-de.
Altaý daglaryndan gelipdir diýilýär. Ýöne, mysal üçin, iki müň bäş ýüz ýyl mundan owal ýazylan Awesta, Eýranyň Zertüş diýlen mukaddes kitabynda bir entek türki söz bar. Kara diýip bir adam bar. Ony zertüştilik duşmany diýip hasap edýärler. Kara. Belli türkidigi bellida gara gara at. Ýöne garaň manysy gara diýmek däl. Dym gara diýmek däl. Gara gara diýmek beýik diýmek, uly diýmek. Gara han diýeni ýüzi gara adam däl. Beýik adam diýen. Gara gara gum diýen. Gara gum diýen garalyp duran gum däl, uly gum diýmek. Gara dag diýibdi, uly dag diýmek. Hawa, şon ýaly neme manylary bar. Başga manysy-da bar. Ony, mysal üçin, demirgazyk tarapa gara diýilýär. Gara demir gaty tarap oňa. Şonuň ýaly nemeler bar. Gürünler bar. Olar gara üçin bir bölüm bar şol kitapda. Şonda pars diline köp sanly gara söz geçipdir. Men olary neme etdim. Ýaňky bölümlere aýyrdym. Gögeniň atlary, miwe atlary, agaç atlary, Ondan oba atlary, neme, dag atlary, akar suw atlary şol neme ýeke-ýekeden şol nemede gadymdan galan söz şolar. Ýa häzir güne çenlem ulanylýar. Oňa gara sözi. Oňa.
Siziň eserleriňizi internet ulgamynda tapyp biljek ýerimiz barmy? Ýok, ýok, men hiç internete bermedim. Hiç internetden tapylmaýar. Internetde neme etmedim.
Eee, men internet mekany aram ýok. Dogry.
Eee, internet ulgamyndan satynam alyp bilmeýäs hiç bir ýerden, ha? Hawa, ýok, ony ýazat ýok.
Dogry. Indi
nirelerden satyn alyp, baryp satyn alyp biljek ýerlerimiz bar bolsa, siziň kitaplaryňyzy. Indi şol aýdyp berseňiz. Indi täze şony satma ugruna çykdyk. Indi. Hawa. Biziň bir nimämiz bar Angliýada, Magtymgulyň dostlary jemgyýeti diýip bir jemgyýetimiz bar. Angliýada? Angliýada, şol Reding şäherinde, merkezi şo taýda. Şol jemgyýet ýaňky birinji gezek Magtymgulyň goşgularyny çap eden jemgyýet şol. Ondan soňra Magtymgula degişli Bir žurnal çykardyk, iki sany çykdy. Magtymguly Studies diýip çykdy, iki sany çykdy. Magtymgulyň, Magtymgula degişli makalalar şol taýda terjime edildi. Oň hakynda ýazylan makalalar bar, Magtymguly bilen baglaşykly rowaýatlar, zatlar. Uly neme, iki uly žurnal ikisi-de. Ondan Indi şu ýagty söz köki, kökümiz, öz kökümiz diýen kitap-da şo nemäň neşriýatyndan. Bu iň soňky kitabyňyz bolýar öýdýän. Iň soňky kitabym-da şoň neşriýatyndan. Indiki kitap neme boljak? Ýagty Orhon ýadygärlikleri. Orhon. Ha, Orhon ýadygärliklerini şu men çapa taýýarladym. Tekst, original teksti bar. Her tekstiň garşysynda türkmençe neme terjimesi. Soňra bir bölüm bar, onuň grammatikasy. O türkmençe düşündiriş. Türkmençe bilen baglanyşygy näme? Omoz sözleri nähili düşünmeli? Şeýle-şeýle ýazypdyr, bu şu diýmek. Çünki şeýle bolýar, grammatik gadymky türkide, bu günki türkmençede şeýle bolýar diýip, türkmen bilen garyşlaşdy, neme deňeşdirip ýazyldy. Ondan soň soňunda ýene bir bölüm bar, o-da sözlük. Şoň üçin-de sözleň hemmesiniň ýeke-ýeke manysy bar. Indi şu wagt nämä garaşýan? Hawa, söz başyny ýazdym, girişini ýazyp başladym, häzir gutarmadym, bärik gaýtdym. O-da gutarar soňra. Ondan soňra Nämä garaşýan? Şoň original runik elipbiý bilen ýazylan, runik elipbiý bilen. Runik. Runik, hawa, runik elipbiý diýilýär. Ol nähili elipbiý bolýar? Ol şol gadymky türkileriň çyky ýazan elipbiýi-dä. Olar nemede, Şwesiýa, Skandinaw ýurtlarynda bar. Şo taýda hatda şo Orhon ýadygärliklerini birinji çözen-de şo Danimarkada biri. Olarda bar şo elipbiý. Hawa. Ol ýene sagdan çepe ýazylýar. Şekiller birhili neme. Mysal üçin şo taýda beýleki runik elipbiýlerden tapawutly elipbiýler bar. Mysal üçin Ta diýýäni bir söz bar, ta ýa-da t, t harpy. Ta şo tag diýilýär-de, gadymky daga diýilýär, dagyň görnüşi, bir näme şekili.
Dagyň görnüşi. Soňra be bar, oňa ep diýerler, ep-de diýmek öý diýmek. Öýe meňzeş, şeýle, çadyr ýaly. Ep. Ep, hä.
Eb, oňa eb, oňa eb. Onon s harpy süňňi diýýän söz bar ahyryn. Ok ýaly, süňňüňe şeýle şekli ok ýaly ýokardan aşak. Öň şonýalak zatlar gördüm, meselem, türk, türk, türki dil ýa-da türkmen dil, şon türki bilen türkmeniň arasynda näme tapawut barka? Türki umumy türk dilleri. Türk dilleri. Ha, mysal üçin, özbek, uýgur, gazak, gyrgyz bular türki diller diýerler. Dogry. Ony bu wagt türk, Türkiýede şolara dil diýmeýärler, olara lehçe diýerler Türkiýede.
Bu elbetde syýasy bir görüş meň pikirim. Lehçe ol döwletiň dili bu. Ýöne döwlet döwlet lehçesi diýip bolarmy? Meselem gyrgyz lehçesi diýe, gazak lehçesi diýe. Hatda gazakça diýseň ony-da ýaman görýärler. Gazak türkçesi diýmeli diýilýä. Onda şol ýaly bir neme bar. Aslynda hemmesi bir türki dil diýip belläp geçilýär. Türki diýmek hawa umumy türk dili. Hatda neme türki dilde ýazdym diýýär. Alişir Nowaýy türki dilde ýazdym diýýär. Türk dilinde ýazdym diýmeýär, türki dilde. Çünki o çagataýja ýazypdyr. Çagataýda hemme türkmenini alýar içine, özbegi-de alýar içine, gyrgyzy-da, gazagy-da hemmesi. Çagataýça dili nähili? Çagataý şu wagtky nemele özbekleň diline meňzeýär. Şu wagtky özbekli diliň gadymky görnüşi. Şol dil özbeklerde dowam edip dur. Hom özbekler oňa eýe boldular. Ýogsam türkmenlerde-de bar. Magtymgulyň kakasy Çagataý Çeýe-diýen.
Döwletmämmet Azady, hawa. Ýöne biz ony türkmençä öwürýäs. Magtymgulyň goşgularynda-da Batyşaga taýça ýazylan goşgulary bar. Aý, meselem, Giden diýjek bolanda gitgen diýýär. Gitgen.
Gelgen, gitgen diýýär. Ondan soňra şol ýaly bir belli-belli nemeleri bar. Bol, bolsun diýip diýmeýär, bolgaý diýýär, mysal üçin. Bolgaý, hawa. Bolgaý, hawa. Şol ýaly söz häzir-ol şeýle aýdylýar türkmenlerde. Ýene bir soragym bar. Meselem şo Çagataýjadan Çagataýça dilinden gelen bolsa eger özbeklere biziň dilimiz s harp z harp diýip ulanýas ýagny peltek görnüşinde. Indi olarda ýagny biziň töweregimizdäki türki dillerinde s bilen z harp ulanylýar ýagny şo has inçe görnüşinde biz peltek görnüşinde ulanýas. Biziň aýratynlyk tapawudymyz näme bolup durýar? Onda aýratynlyk şo gadymy bolmagy. Ol gümänim başgyrtlarda-da bar şo. Olam gadym seljuklarda bar eken. Şol ýaly bir nemeler bar. O türkmençä mahsus. Olam türkmençäň ýene bir häsiýedi, uzyn çekimli sesler bar. Şte ýok diýä, bar diýä, a, ondan soňra ug diýä, u uzyn nemeler. Beýleki dillerde, türki dillerde şo gysga bolýa. Bir türkmençe, bir-de Ta gadymky Altaý iň gadymky türki dilde şo uzyn çekimli bar. Şo türkmen dilinde saklanypdyr. Iň köp türkmen dilinde saklanypdyr. Hatda şo arada biri bir kitap ýazdy, Türki dillerde uzyn çekimliler diýip. Şonda mysal berýärdi. Mysallaryň köpüsi türkmençeden dagy. Türkmençe her gaýsynda türkmençede bar şoň içinde. Ol şo gadymky bir neme häsiýet. Lingwistik häsiýet ol türkmenlerde saklanan häsiýet.
Şu wagtky Türkiýede ýaşaýan türklerem şo SZ ulanýada. Olar meselem bizden Seljukly döwründen giden bolsa, onda türkmenleriň bir bölegi ýaňky peltek ulanýar, bir bölegem ýaňky S we Z harplaryny ulanýar. Diller geografiýa dilleri üýtgedýär. Mysal üçin, mysal bereýin, Gaziantep bilen Kilisiň arasy elli sekiz kilometr. Ikisi-de türk dili gepleýärler. Ýöne ikisi başga-başga dil ýaly. Kilisiň dilleri türkmenleň diline, şol neme,

Gidor diýerler, gidior diýerler. Şolar, şolarda bar türkmenlerde. Şo gadymdan galan neme söz. Indi şo türkmen neme kilisde saklanypdyr şo. Onsoň olaň ýene bir häsiýeti şo taýyn Türkmenistanyň şo taraplaryň halky dessançy. Türkiýäň iň dessançy halky-da kilisli. Kilisliler. Hawa, kilis.
Şonuň üçin kilislerde kilisler asyl türkmen, ýagny neme türkmen häsiýetlerini saklapdyrlar. Indi özlerinden sorasaň biz türk diýerler. Hawa neme däl. Hawa şonuň ýaly nemeler bar, meňzeşlikler bar. Ol çünki e, türkmenler adamlar mudam göç edende gündogardan günbatara göç edýär. Gadymdan bäri şeýle. Hatda o Asiýadan 11500 ýyl mundan owal göçen halk Asiýadan Amerika gelenler Şol gün şo gün matara gelýärler. Näme gündogarda hemme ýer doňupdyr, aý şo günbatarda günüň batýan ýerine ýer dogrudyr diýip bärik gaýdypdyrlar. Wa şol ýaly nemeler bar. Osam bi halk ýerini üýtgedende dili-de üýtgeýär. Töwerekdäki dilleň täsiri bolýar. Mysal üçin şondan türkmenler gaýdýar, bärik gelýär Azerbaýjana gelýär, Azerbaýjan dilinde gepleýärler. Nämede Yrakda onda Azerbaýjana meňzeş bir dilde gepleýärler. Ýöne Yrakdakylar özlerine häzir güne çenli türkmen diýýär. Suriýadakylar häzir güne çenli türkmen diýýär. Ýöne gepleýişleri Azerbaýjanyňky ýaly. Otam Azerbaýjan nakyly-da şon ýaly. Otam bu gün Azerbaýjan özlerini on bäş müň ýyl mundan owal ýaşaýan halk diýip aýdýarlar. Ýöne türkmen bilen baglanyşykly. Azerbaýjanyň ortasynda Türkmen çaýy diýip bir ýer bar. Türkmen çaýy.
Türkmen çaýy. Hatda orslar bilen Eýranyň arasynda birinji bolan ylalaşyk şu türkmen çaý, türkmen çaý ylalaşygy diýdi. O näme diýip azerbaýjan çaý diýmeýärler. Ha, türkmen çaý. Eee, bular elbetde aýtsaň ýaman görýärler. Olar näme, Her halk öz öz halkyny original diýip neme edýär. Ýöne şolar e, gelýär neme Azerbaýjana Azerbaýjan bolýar, aňyrak gidýär türk türk bolýarlar, osmanly bolýarlar. Şolar öne din nirek gitse-de dili üýtgeýär. E, Türkiýäň öz içinde-de iki obaň arasy Bir-birinden başga. Geografiýa. Türkmenistanda-da şonuň ýaly. Günbatarda başga hili gepleýärler, gündogarda başga hili gepleýärler. Azery sözi bir hili, hazary diýen ýaly gelýär. Şondan gelýärmika? Ýok, azer, ol Eýranyň, eýranlylaryň çykaran, işte, azery diýip, Eýranda çykan, näme edýär, at diýilýär. Azer, azer, gadymky parsçada näme, ot diýmek. Azerbady gan diýýärler oňa ýe gadymky ady. Ot ýeri diýýä. Oda näme şo taýdan ot çykyp dur şo şo wagt Baku da häzir ony çelim şolaň ýer aşagynda gaz bar ýokary çykýa ýanýa. Oňam ony da aý bu hudaý diýip üstüne neme bejerýärler. Eee bir eee metjit ýaly bir zat goýýarlar üstüni ýapýarlar oňa baryp ybadat edýärler hudaýyň güýji diýip şony söndür Şol wagtlar.
Şoň wagtlar şony söndürmejek bolup şo zerdüş diýlen nemesi. Nirde şo neft gaz bolan ýerlerde bar köplenç. Türkmenistanda-da bar. Şon ýaly Türkmenistanda-da şo zertuştilik gadymky dil nemeden eramyzdan üç müň ýyl öň bolan dil. Şo wagt çykan neme bir din hawa. Şo türkmenleň ýaşaýan ýerinde-de bolmaly şo taýda-da. Şoň käbir elementleri häli ägir güne çenli. Mysal üçin türkmen Halysynyň reňkiniň gyzyl boluşy şo zerdüştiler bilen baglaşykly. Zerdüştiler. Güneş, güneş kult, gün kulty, kultyny görkezýär. Çünki oň gadymky reňki neme, ýaňky turunjy reňk. Gadymky reňki, hawa. Neme, narynjy, narynjy reňk, hawa, narynjy reňk, gyzyl däl-de, ýaňky apelsin reňkinde. Hatda Kim biri aýtdy şo Moskwadaky bir muzeýleriň birinde şo gadymdan patyşa berlen bir gadymky neme bar diýdi şoň reňgi narynjy diýdi da şo neme asly şoň neme güneşi reňgini görkezýär şoň gyzyl soňra gyzyla öwrülipdir şo türkmen nemesiniň gyzyl bolmagynyň sebäbide şo gadymky dinleri gadymky dinleri bilen baglanyşykly kän şol ýaly elementler bar ýaňky nemeler Nagyşlarda köp döneýän zatlar bar hama. Olar giň, ony näçe sagat gepleseň gutarmaz. Dogry.
Gürleseň gürläbermeli. Indi şu wagt, şu wagta çenli öz alan üstünlikleriňiz barada aýdyp berseňiz. Aý men kän, kän üstünlik almadym. Üstünlikler näme? Nirde işlesem işimi gowy etdim. Her ýerde gowy gördüler, hany nirde ýatlaýarlar hatda türkmenler gelip Türkiýä birinji gezek gelenlerinde hem şol türkmen dili, türk dili bilen baglanyşykly adamlary edinmek, uniwersitetler bilen gepleşen hemmesi Meni öwüpdirler. Ol şondan diýmek ýa bir o şola üstünligim bolýar meň ýa-da öwülişine görä. Şu wagta çenli eserleriňiz, näçe sany kitaplaryňyz bar? Köp ýazmadym men. Köp men mydam çöregiň yzyna gezdim.
Dogry. Mydam çöregiň yzyna gezdim. Ýöne şuny etmegem uly bir zatmyka diýýän. Hawa, ýene-de bar, ýene-de men näme elli-altmyş makala bar, ondan soňra bäş-alty kitap bar, o näme däl. Köp däl. Hatda bir kitabyň özem bir uly bir zatmyka diýýän. Elbetde, elbetde. Indi şu iň gowy görýänim şu soňky ýazan kitabym. Şoň içinde gerekli, halka gerekli hemme zat bar şo taýda. Dogry. Kitabyň ady nämedi? Söz kökümiz, öz kökümiz. Öz kökümiz. Bir slogan ýaly bir neme.
Söz kökümiz, öz kökümiz. O kitap barada gysgaça aýdyp berip bilersiňizmi? O kitap indi şol türkmen diliniň bilinmeýän käbir häsiýetleri. Birinjiden-ä Şu etimologiýa, sözleriň gelip çykyşy, giňişleýin. Mysal üçin, gara sözi nirden geldi? Türkmen sözüniň gelip çykyşy bolar. Gelip çykyşy. Gara sözi nirden çykypdyr? Onuň şo nirinde, haýsy manylarda? Başga haýsy dillerde bar? Şol başga diller bilen baglanyşyklykda şo sözleriň gelip çykyşy bar. bir bölümi, ondan soňra türkmen diliniň başga diller bilen, meselem, pars dili bilen baglanyşygy, arap dili bilen baglanyşygy, olar bilen grammatika taýdan baglanyşyk hem-de söz taýdan baglanyşyk. Ýöne bizde-de käbir arap sözleri alýarlar, ony türkmençe diýip görseň, gulak assaň, edil türkmen sözi ýaly bolup dur, ýöne asly arapdan gelýär ýa-da parsdan gelýär. Mysal bereýin, mysal üçin, Tarpa taýyn diýip bir zat bar. Tarpa Bilýäň dämi? Tarpa taýyn. Tarpa taýyn ýogaldy. Ýa o tarpa taýyn ýogaldy. Ol edil hani darga ýaryldy diýen ýaly bir türkmençä meňzeýär-de. Ol aslynda ol näme diýmek? Tarfatul aýn diýmek arapça gözüňi ýumup açýançaň diýmek. Arapça bir söz. Şony alyp indi göreňde türkmençe. Muňa näme diýerler? Hani türkler Galaty meşhur diýerler. Iňlis dilinde solecism diýerler. Ýaňy bir makala ýazdym, ol Garward uniwersitetiniň bir institutynda çykdy. Ol türkçe bolup çykdy. Türkmen dilinde solecism. Solecism şo türkmenleşdirip aýtmak. Mysal üçin, şonda birnäçe bölüm bar şo makalanyň. Birinji bölümi türkmençäň özündäki solecism, ýalňyşlyklar. Mysal üçin, Tanamak diýilýän bir bütinleý ýalňyş söz. Tanymak dogrusy. Onon gidigli, geligli. Gadym söz. Gaty gadym söz. Oňam bir türkmençede bar. Ony ors sözleri alýa türkmenler ýene özleriçe ýazýa. Mysal üçin, lehkowoý maşyn. Lökgewaý diýýä. Polkownike bol köýnek diýýä. Ondan soňra nemede-de bar, özbeklerde-de bar. At diýen Kadrow, oňa Abdulkadirow diýýär, Abdulkadirow diýýär. Şonuň ýaly nemeler bar. Hatda bir gezek nämä gidipdik, Gerkedemi, şo-şo taýlara gidipdik. Oňam şo şäher häkiminiň Maşyn biziň öňümizden barýardy, oňam ony birden bir ýaňa sowuldy, nirä sowulanyny bilmedik. Oňam men diýdim, ýaňy bir waz geçdi, ştadyny gördüňizmi, nirä sowuldy diýdim, bir iki gyz barýardy, şol bilen düşünmedile. Ýene biri ştadan jip geçdimi diýdi, ony-da düşünmedi. Oňam ýerli biri bardy, garry galaly. Ol lökgebaý geçdimi diýdi. Hawa, ýaňy sowuldy. Lökgebaý. Lökgebaý diýende bildiler, hawa, şony ýaly nemeler muňa indi solosizm diýerler, ony şo neme, A mysal truba sözi türkmenler turba diýip nime diýýär, turba diýip üýtgedýär. Turba hawa, truba, orsça. Truba. Ol türkmen sözi aslynda. Ýok, ýok, orsça.
Ol ors sözi. Ýöne şony turba diýip türkmençeleşdirýär. Onuň üçin şol ýaly ýalňyşlyklar bar. Ondan elbetde arap sözünden ýalňyşanlyklar bar, pars dilinde ýalňyşlyklar. Şu her dilden nime etdim şony. Şol ýaly nimeler bolýar. Her dilde bar, her dilde bar. Ol bolmaýan neme, bolmaýan bir zat däl. Nemede, türklerde-de bar. Ýa-da türklerde-de. Türki, indi şu türkmen diliniň dörän wagtlaryny bilýäňizmi? Indi türkmen dili elbetde mydam bar. Ýöne hiç wagt türkmen şe diýip adylmaýar, aýdylmaýar. Türkmen dili diýip aýdylmaýar. Belli bir döwürde neme, ýaňky şol neme hakany diller diýerler, ýaňky patyşalyk dilleri, ýaňky Kusat-Kubilik, ondan Kaşgarly Mahmudyň dili, oňa hakany diller diýerler. Ondan öňkülere işte göktürk türkçesi diýerler. Ondan soňra günbatara giden Gazaklar bilen baglaşyk bolan olara çagataý diýerler. Çagataýlar nä nime gypjak diýerler hawa. Ondan soňra ki Orta Aziýada iňlemedene çagataý diýerler. Olam hiç birine türkmen diýilmeýär. Ýöne türkmenler şo dilleri gepleýär. Hawa, şo dilleri gepleýär. Ýöne hiç wagt türkmen diýip dili diýip aýdylmandyr. Türkmen sözüniň özi-de birinji gezek şol nemeden soňra çykýar ýüze. Göktürklerden soňra çykýar türkmen sözi. Ýöne hytaý çeşmelerinde şo şoňa týuk ýumen diýip bir türkmene meňzeş bir söz bar. Bäşinji asyrdan. Şonuň ýaly neme. Onuň üçin bilip bolmaýar. Oňa neme edip ýöne tahmin edip bolýar. Indi türkmenler mydam bar. Ýöne özlerine türkmen diýilmegi üýtgeýär da kän ad nemeler üýtgeýär. Iňlisler diýseň haýsy milletler amerika gelen nemeler haýsy bulaň dili. Nirde nirden demesek her zat garyşykdyr içinde şon ýaly. Aha. Hawa ýaňy bir üstünlik diýip soradyň birinji üstünligim şo Magtymguly döwlet baýragyny. Hä Magtymguly döwlet baýragy. Döwlet baýragyny hawa. Halkara döwlet baýragy. Daşary ýurtdan birinji men aldym.
Haa. Ýa-ha, ol
neme etdiler, onam öň ýaky tankyt edipdirler, neme Bibi tanamzak, edemzak, nähili bolup muňa berýär sen, onam men CV-mi iberdim. Ondan soň o tüweleme kän iş edipdir bi diýip, onam bermäge karar berdiler. Dogry. Onam neme, şonda daşary ýurtdan aldym, o neme gadymky neme türkmen baýdagy bar neme üstünde. Haa, gadymky türkmen baýdagy. Türkmenistanyň baýdagy bar üstünde. Ondan soňra neme berdi maňa, hawa, Nyýazow, altmyş ýaşymy Türkmenistanda, ýok, altmyş üç ýaşymy, agaçymy Türkmenistanda gutladym. Şonda Nyýazow maňa nemi berdi, Gaýrat medaly. Beh. Ýa bir halk, halk gahrymany diýen ýaly bir zat bolýar, şony berdi. Hawa. Dogry. Ol begendi şony Türkmenistanda gutlaýar diýip, hawa. Siz bu ýerde gezip ýörkäňiz ugradypdylar, hä? Hawa, ýok, gije şoň wekili geldi. Şony biz gotlap durkak, ony geldi. Nämäň aýdan zatlaryny okap berdi, yzyndan-da şo nämäni berdi, baýragy berdi, medaly berdi. Sizi ýaşuly hökmünde görüp, biz ýaşlara bir bolan maslahatlaryňyz barmy? Meň maslahatym Ýaşlar menden gowy pikir edýändir. Biziň nemämiz köneldi indi kellämiz. Indi daşa ylaýta-da daşary ýurtda ýaşaýan ýaşlary görýän şu gün çykyşlaryny gördüm. Bizden köp-köp zatlar bilýär. Olam neme däl. A biziňkide näme şol biziň owal bize-de aýdylan söz şol kän işleýäň diýerli-de. Kän işlemeli. Haýsy işde bolsaň şo işe baglanmaly. Şo işi bir bir nemäň bolmaly. Bir planyň bolmaly, şo plana ýetjek bolup, eliňden geleni etmeli. Meň planym türkmen dili. Men okan wagtym Türkiýede halan bölüme geçip bilýärdim. Halan bölüme, neme, şol ýaly bir kontenjan bardy nemede, Türkmenler üçin. Men ozam türk görsün şo özüme ýakyn türk dilini saýladym. Iňlis dilini men Amerikada okadym öňje. Iňlis dilini okaýadym. Ozam pulum ýetmedi. Kakamyň puly bilendi. Ýetmedi. Ozam Türkiýe arzan diýip Türkiýä gitdim. Ozam baryp şu iňlis dilini okaýyn diýdim. Gördüm iňlis dili kän gowy däl, studentler zat bilenak. Ozal men bulaň näme işim bar, Türkiýede türk dili okanýa diýip. Hem-de şol gördüm hem şol türkmen dilini barlan diýip özüm hasap etdim. Men student wagtymda ýazyp başladym. Ýani student kän makalalarym çykyp başlady. Oňa şol üstünligiň biri-de şol. Hatda birinji gezek neme etdim. Türkmen halk edebiýaty diýip elli saýfalyk bir makala ýazdym. Be. Uly häzir-de bu güne çenli şoň gürrüňi edilýär. Türkmençe.
Olary men size nädip alyp bilerikam? Ony mende bar oň fotokopiýasyny berip bilerin. Fotokopiýasyny berip bilerin. Onam o wagt men özümde näme ikinji ikinji ýyl okaýan, ýagny türkçäm de onça näme däl, ýöne ýazdym şony. Uly inime boldy. Ondan soňra ony Eýranda bir täze bir žurnal çykypdyr, birinji sany. Şonda terjime etdiler. O şa wagtynda. O şa wagtynda-da bireme nemedi, fanatizm bardy türki dillere garşy. Şonda şo türkmençäni terjime etdiň diýip şo ikinji sany çykmady şo žurnalyň.
Professor Doctor Ýusup Azmunaýny şeýle gürrüňdeşligimiziň soňuna geldik. gürrüňdeşligimizi etmegimiz üçin kabul edenligiňiz üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. Ýeneki günlerde nesip bolsa ýene täze kitaplaryňyz bilen inşallah inşallah mende maňa şu mümkinçiligi bereniňiz üçin minnetdar. Inşallah ýene-de duşmak nesip eder. Ýene-de biziň indi ýaňy aýdanym nemäň bi Nury Halmämmediň nime barasynda hakynda ýazylan kitaby men iňlisçe terjime etdim. Ony kitap bolup çap bolýar Angliýada. Mümkinçiligiňiz bolsa gelersiňiz ol o taýa. Nesip bolsa. Hawa, inşalla gelip kino alarsyňyz şo nimäni. Ýaman gowy bolar. Çünki neme ýaňky keýik bize kömek etjek. Ol ors Moskwa operasynda aýdym aýdýan biri bar. Adamsyda türkmen neme çalýar, pianino çalýar. Ikiside nemäň spesialisti, ýagny Nury Halmämmediň spesialisti. Aýaly Nury Halmämmediň sazy hakynda master, tezini, tezisini ýazypdyr. Oňa. Dogry. Olar geljek, ondan soňra Angliýanyň intelligensiýasy gelýär. Oňa köp. Eee, siz-de gelseňiz, eee, begeneris inşallah. Inşallah, nesip bolsa.
Habarlaşarys inşallah, geliň. Köp sag boluň. Hawa. Minnetdarlygymy bildirýän ýene-de.
Inşallah, inşallah. Sag boluň. Inşallah, sag boluň, minnetdar.